Helo a chroeso i fideo adolygu ar Blwyddyn un ar ddeg Uned chwech, Adweithiau Cylldroadwy, Prosesau Diwydiannol a Chymegion Pwysig. Mae'r uned yma ar gyfer ddisgyblion triphlyg yn unig. Diffiniad, Adwaith cylldroadwy yw lle mae'r cynhyrchion yn gallu adweithio i gynhyrchu'r adweithyddion gwreiddiol eto. Ac ni'n dangos hwn trwy yr arwydd mewn oren ar gwaelod. Mae'n dechrau fel arwydd arferol, ond mae hanner gwaelod yr arwydd yn dod am yn ôl. Mae yna dau rhan i'r uned yma, a'r rhan gyntaf yw y proses Haber. Mae hwn yn cael ei defnyddio i gynhyrchu amonia. Yr hafaliad am yr adwaith yw nitrogen yn adweithio gyda hydrogen i greu amonia, NH3. N2 plus 3H2 yn wneud 2 NH3 ac mae'r adwaith yma yn gildroadwy. Pwrpas y proses Haber yw i creu amonia ac mae amonia yn defnyddiol iawn oherwydd mae'n cael ei ddefnyddio i greu gwrtaith. Mae gwrtaith yn rhoi nitrogen mewn i'r pridd, dydy planhigion methu amsugno nitrogen o'r aer felly mae'n rhoi e, rhaid rhoi e mewn i'r pridd a ni'n gallu gwneud hwnna drwy defnyddio gwrtaith wedi wneud o amonia. Mae amonia yn nwy ac yn y lab dyn ni'n gallu profi amdano fe trwy defnyddio papur litmus coch llaeth ac mae amonia yn troi y papur litmus coch llaeth 'na yn las. Mae'r ion amoniwm yn NH4 plus ac yn gallu profi am hwnna hefyd. Os ni'n ychwanegu ionau hydrocsid Ar rhywbeth ni'n meddwl sy'n cynnwys yr ionau amonia, efallai ni'n ychwanegu sodiwm hydrocsid fel ffynhonnell yr ionau yna. Wedyn mae amonia yn cael ei gynhyrchu a ni'n gallu profi am amonia yn y ffordd arferol trwy adweithio um, gyda papur litmus coch llaeth a bydd yn troi e'n las. Mae'n rhaid i chi cofio'r amodau am y proses HABA, tymheredd o 450 gradd Celsius, 200 atmosffer o gwasgedd a Catalydd Haearn. Fel mewn pob adwaith mae cynyddu'r tymheredd yn cynyddu'r cyfradd. Ond o'r adwaith yma, mae tymeredd uchel yn rhoi cynnyrch isel. Ar 450 gradd Celsius mae'r cynnyrch ddim yn rhy isel a mae'r cyfradd yn digon uchel. Mae defnyddio catalydd haearn hefyd yn cynyddu'r cyfradd ac yn gwneud lan am ddim defnyddio tymheredd cweit mor uchel a byddwn ni efallai yn defnyddio yn delfrydol. Wrth ystyried y gwasgedd, y mwy yw'r gwasgedd, y mwy yw'r cynnyrch a hefyd y mwy yw'r cyfradd, felly'r uwch y gwasgedd, y gorau. Felly mae'n rhaid esbonio pam ydyn ni'n stopo'r gwasgedd o 200, pam nid 300 neu 400 atmosffer. Y rheswm yw, mae cynnal gwasgedd uchel yn cymryd costiau pwmpio uchel, felly mae'n drud iawn ar cael yr egni i gallu wneud hyn, a hefyd mae cost yr offer i gallu wneud hyn yn saff yn drud iawn, felly ni stopa'r 200 atmosffer, mae'n digon uchel ar gyfer y proses yma. Rheswm arall, mae 450 gradd celsiws yn tymheredd digon dda i ddefnyddio, er bod y cynnyrch fallai'n llai na byddi'n cael ar dymheredd is, yw mae unrhyw nitrogen a hydrogen sydd ddim wedi adweithio yn cael ei ailgylchu, mae'n mynd nôl mewn i'r siambr i adweithio eto os mae heb adweithio o'r tro cyntaf. Mae hyn yn datrys y broblem o cynnyrch llai gyda tymheredd uwch. Ail rhan yr uned yma yw'r broses gyffwrdd. Mae'r proses yma yn cynhyrchu H2SO4, sef asid sylffiwrig. Mae asid sylffiwrig yn cynnyrch defnyddiol iawn. Mae'r mynyleb yn rhoi enghreifftiau benodol o bethau mae'n cael eu defnyddio am, gwrteithiau, glanedyddion, llifynnau, ffibrau, paent a phlastigion. Mae yna dri gam i'r broses gyffwrdd.

Trwy cam tri, drwy wneud oliwm yn gyntaf ac er weithio hynna gyda dŵr i creu'r asid sylffiwrig. Y defnyddiau crai, raw materials, yn y broses yma yw sylffwr, aer, fel ffynhonnell yr ocsigen, a dŵr. Mae'n hynod o bwysig dydyn ni ddim yn rhyddhau sylffwr deuocsid yn ystod y broses yma oherwydd mae'n cyfrannu at glaw asid. Rhaid i chi cofio a gallu esbonio'r amodau am gamdau, nid ddefnyddio catalydd o faneidiwm ocsid sy'n rhoi cyfradd uchel, nid ddefnyddio tymheredd o 450 gradd Celsius sy'n digon hawdd i gofio gan ei bod yr un tymheredd â sy'n cael ei ddefnyddio yn y proses Haber. Mae'n rhoi cynnyrch gweddol a chyfradd da. Mae'n cyfaddawd, compromise, rhwng y dau peth yma. Dyn ni'n defnyddio gwasgedd o dai atmosffer. Er bydd gwasgydd uwch yn ffafrio ffurfio sylffr triocsid, felly rhoi cynnyrch uwch o sylffr triocsid, mae'r risg o ffrwydrad yn rhy fawr os ni'n defnyddio gwasgedd uwch na dai atmosffer. Rydyn ni wedi sôn am y proses Haber er mwyn cynhyrchu amonia, ond dydy gwrteithiau ddim yn cynnwys amonia, ond maen nhw'n cynnwys halwynnau, amoniwm. Mae'r rhain yn cael eu gynhyrchu mewn dau ffordd, naill ai adweithio amonia ag asid i ffurfio halwyn amoniwm, neu amoniwm hydrocsid ag asid i ffurfio halwyn a dŵr. Yn amlwg, mae hydrocsids, fel sodiwm hydrocsid, yn alcalau fel yna yn adweithio gyda asid i wneud halwyn a dŵr, a mae hwn yn yr un peth eto. Mae'r ion amoniwm yn NH4 plus. Dyma'r dau adwaith dych chi angen am yr adwaith gyda amonia. Mae amonia yn adweithio gyda asid nitrig i wneud amoniwm nitrad. Mae amonia yn adweithio gyda asid sylffurig i wneud amoniwm sylffad. Dyma'r dau hafaliad am yr adwaith gyda amoniwm hydrocsid. Amoniwm hydrocsid yn adweithio gyda asid nitrig i wneud amoniwm nitrad a dŵr. Mae amoniwm hydrocsid yn adweithio gyda asid sylffurig i wneud amoniwm sylffad a dŵr. Mae'n rhaid i chi gallu cofio ac esbonio manteision ac anfanteision o defnyddio gwrteithiau artiffisial. Mae'r manteision yn weddol amlwg, mae'n cynyddu twf cnydau, mae'n cynyddu cynnyrch cnydau, ac mae'n gwella ansawdd y pridd. Ynglŷn â'r anfanteision, Eutroffigedd yw un o'n nhw. Mae hwn yn lle mae'r gwrteithiau yn ffeindio'u ffordd mewn i llynnoedd ac afonydd a dych chi'n cael twf dwys o blanhigion mewn llynnoedd ac afonydd. Mae hefyd yn gysylltiedig â syndrom babanod glas, lle mae yfed dŵr neu bwyta llysiau wedi halogi â nitradau yn gallu amharu ar gallu'r gwaed babanod i gario ocsigen. Yn olaf, maen nhw'n gallu troi'r pridd yn asidig. Mae asid sylffiwrig yn dadhydradydd. Mae'n da iawn am dynnu dŵr mas o pethau. Mae'n rhaid i chi cofio dau enghraifft o hwn, yr adwaith gyda copr sylffad a'r adwaith gyda glwcos. Mae copr disylffad yn cael ei defnyddio fel prawf am dŵr. Mae copr disylffad solid ym mhresenoldeb dŵr yn las a ni'n galw e'n copr disylffad hydradol. Os dych chi'n ychwanegu asid sylffiwrig crynodedig, mae hwn yn tynnu'r dŵr i ffwrdd, ac mae'r copr disulffad yn troi yn wyn, a ni nawr yn galw e'n copr disulffad anhydrus. Os dych chi'n adweithio asid sylffiwrig crynodedig gyda glwcos, mae dŵr yn cael ei tynnu i ffwrdd gan gadael carbon. Mae'r carbon yn dechrau tyfu mas o'r beaker fel neidr hir, a ni'n gweld egar, steam, yn dod bant. Mae'r adwaith yma yn exothermig iawn.